Awle thlir tu zawng zawng te zah kan chibai leh vek kul e. Hei tun tumah chuan kan Home Minister thusawi kan en ho ve leh thung dawn a ni. Nimin thaw tan ni ni thum khan kan Home Minister hian in Party Office lamah thusawi na hun an nei a. Tah chuan in thil hrang hrang rawn sawi a. A then hi chu Party lam inbeihna te pawh a ni awm e. Kan ngaihpawimawh pahnih kan han en ho dawn a ni. Pakhatnaah chuanin hal pawh hal chungchanga kha kan Home Minister hian a rawn sawi a, tin, pahnihnah chuan Kuhva Tawlruk chungchanga rawn sawi leh bawk a, khami pahnih kha tun tumah chuan inen ho dawn teh ang.
Le, hal pawh chungchang zawhna tam tak a awm a, tawi teiin chhan kan tum ang. Hal pawh leh hal mawi khap chungchangah sorkarin thupek a chhuah a, Sorkar thupek bawh che tu te kha engtin nge ni dawn tih hi zawn a tawp thei lo a ni. Hal puah khamna thupek bawh chhiatna thubuai sawmnga pahnih ziah luh a ni a, chung chuan mi sawm ruk a hmer tel a, heng a hmer tel mi te hi char sit vek tawh an ni a, court ah theh luh vek an ni tawh. Court in eng angin nge an chungthu a rel dawn tih kan lo nghak mai a ni.
Hei sorkar thar an ni kan hriat angin, ZPM sorkar. A kum khatnaah kan hunpui laiin hal pawh hal ang chi kha rawn khap a, rin naiin sorkar te chhuaka kha mipui hian kan lo zawm tha phian a, a hun lai khan kan zawm lutuk dawn lo maw tih kha mi tam tak in a kan ngaihdan a ni a, eng eng tak a ni engmah tak tak a ni lovang kan zawm tha tak tak lovang tih kha mi tam tak in a kan ngaihdan te pawh a ni a, chutirualin kha thubuai nei hrim hrima kha chu He thu buai zia luh khami chung changa thu buai zia luh ka sawn nga pa hniam a, ka khan mi sawm ruka hmer tel a ka tia khami thu buai nei zawng zawng a kha court ah theih luh vek tawn nia court in engtin nge chung thu rel dawn tih kha kan nghak a chu chu ni deuh tawh mai a rawn ti a ni. Sorkar thlapna thu pek zawma hal kuah hal miah lo veng thahnem tak an awm laiin thu pek bawhchhia veng tlem te an awm a kan hria e. Buat bawhchhiatna vengah pawh thu pek bawhchhe tute kha an tam lo. Veng khata in nga vel atangin ṭanem ngai taka halpuah hal kha an awm a ni. Khawlaia halpuah hal an awm lo kha hnawhtlinna chi khat a ni a. Veng ṭhenkhata veng tlemtea in tlemtea ṭanem ngai taka haltute khan nuam an tih vanga hal pawh niin an lang lem lo. Sorkar thupek han bawhchhiat ve hrim hrim. Sorkar hmingṭha tur han tih hmingchhiat tumna hrim hrim kha niin a lang a ni.
Khi kan Home Minister ina tuna rawn sawi kha thil ni thei deuh tur a ni a, kan lo hriang a ka mi hun pui lai khanin hal pawh hal te kha chu hal pawh leh ka teng hal mawi chi hal kha chu an awm a, veng thenkhatah sawi ang khianin an tam lo a, veng khata hala pawh kha mi thahnem tak kha a ni lem lo a, tin khawlaia hal pawh khi an awm lem lo va, kan Home Minister ngaihdan khi a awm ang khawp mai a, thahnem ngai taka a hal nuia kha puak char char mai kha veng thenkhatah chuan an awm a ni. Rawn lui tum kha ni deuhin a hriat tlat a ni.
September ni kua atanga puan tana khatiang kha thil thleng a ni a. Kan hotu ten kumin ah chuan January thla atangin puang ang aw tiin thutlukna an siam tawh a. Kumin kum tawp ah Christmas leh kum thar, kum hlui thla boruak vela hal puah leh hal mawi hal hi khap a ni dawn teh Tun January thla khan rel fel a ni tawh. Kawng chhe chungchanga in sawi a hlawh hle mai a tunlai.
Punpuia hal pawh hal, hal muai hal ang chi kha an phal leh dawn lo a ni. Hei rawi chu eng eng ngaidang ka hre lo va, hal pawh hal leh hal muai an hal ringrawt mai chu. Kuminah pawh khanin nu naupang ho khan in en chak khanin an lo nghak ve tang tang a, zan rei tak chhung, zan rei tak thleng khanin En tur hmang ber kha awm leh ta si lo a, naupang an khawngaihthlak a awm khawp mai a, a that lohna tam tak a awm a, hmeichhe chu tihrualin hal pawh leh hal mawi a bik takin kum hlui thlai zana an reh dup mai tura chu ngaihtuah chian chuanin eh a khuara thlak dawn khawpin a hriat a, amaherawhchu sorkar a thu nia min pawh ni sela sorkar te chhuak Lo zawm muai hi khua leh tui tha kan nihna tur kawng kha chu ni tho va, engpawh ni se sorkar thu chhuak zawm tu ah tan kha chuan tum phawt muai ila kuhva chung chang ah kha kan en ho ve leh thung dawn a ni.
Tuar ta a ni e, thil dang daih kan sawi teh ang, kuhva chung chang sawi turin min phut ru deuh tlat in ka hria. Foreign kuhva tawlh ruk ching te tun hnai ah an huang tau thar det tih thawm a awm a, an lo huang tau thar deuh a ni awm e, zan rei ah Kawng ruk zawh ṭal pawl an awm tih hriat a ni. Police te duty na kawngpui hi chu kan veng hneh thaw khat a, tun hma chuan Police duty na kawngpui ah ngei khan lehkha them keng in foreign kuhva, smuggling kuhva phur tu te an in zui duah duah ṭhin a, chu chu tih tawp a ni. Mahse, police duty te helna hi tunah hian kawng ruk sawmhnih pariat a awm mek a. Umm. Kuhva thil tih theihna hi mak khawp mai a.
Tuna kan Home Minister in a rawn sawi dalh ang khan kawng ruk ringawt bawk a kha. Eh, tam khawp mai a, hemi kawngpui pangai ni lo a, a kuhva tawlrutu tena kawngpui an sial. Khami hrim hrim khan police helna tur ang chi, duty helna tur ang chi kawng ruka kha tam khawp mai a. Heng kawng ruk te pawh hi sorkar hmasa atanga kan rochun a ni. Kawng tam takah chuan tlawm ngai pawl te leh VC ten sorkar an venpui a, tlaivara duty te pawh an awm, an ti tha tak zeta lawm thu kan sawi a ni. Hetih lai hian khaw thenkhatah chuan smuggling kuhva tawhtu te thurualpui lo tanpui zawk VC te an awm tih kan hria a, sorkar thupek bawhchhiat Lo tuipui em em tu VC te avang hian kuhva lam buaipui tu te hian VC in thlan hi kan nghak hlel leh em a ni. Tuna kan hau minute ringah a rawn sawi tak a kha chu khaw tam taka VC thenkhat te khanin tuna kan sorkar laia hi thlawp tha duh lovin ka tiang khanin he Sorkar rawn lui ang zawng khan an che thin a, rawn ti na ang deuh kha a ni ta. A titi pakhat ka hriat ah chuan in hemi kuva rawn tawlh tu tena an pal tlang khawp pakhat ah chuan in an VC te hian in ngaihtuahna siam thiam har khawp mai an ti. A chhan chu khatia kuva rawn thlen khan a khaw mi te khan in inhlawhna tha tak mai kha an neih phah a, a suma kha a hlawk em em mai a lehlam atangin eh khaw then lam atangin motor a rawn kal a an khaw ram ri ah motor an khaw motor dangin eh anmahni khaw tual motor in a nih chu kha khan a lo nghak ve leh a motor neitu ten hlawkna an tel a khami bakah khan khami motor in ban let lai taka eh nge ni lo load a lo unload tu velah khami a mihring ang maw khang ho tan khanin a hlawk ber a en la ti leh chhawng a. An inhlawh chur chur mai a ni. Thalai tam tak khan tleivar tleivarin an thawk a, chhun lamah an mu thung a tikhan zanah inhlawh nan an hmang a an ti. A hlawk khawp mai an ti. Tah tak hian VC te tan pawh a lu hai thlak vak in a rinawm a, khua thenkhatah chuan VC te pawh an lungrual theih thei lo e an ti hial a ni. Tiang chu ni a, a thenin sorkar chu chhuak zawm duh si, thil tha lo ni e, heng chu khawtlang in a tih lo tha ti pawl an awm a, thenkhatin e Hnuah rawh khawtlang mite mi rethei tak tak tan malsawm nan in a lai awm ve tho a, i hetlai chuan in i haider mai teng tih theih tak tur a ni he thil hi chu. Inthlan zawh lamah chuan he thil hi sawt zawk a thaw theih kan beisei. Foreign kuh va phur luh hi khap zel tur a ni, phalsak chi a ni lo. A chhan lian tak pahnih a awm. Pakhatna chu kan ram chhungah kuh vachinga eizawng mek leh eizawn tum te hi chhungkaw sing khat dawn lai an ni tawh a. Heng miten kan ram chhunga an kuh va thar that taka an hralh theihna rawn ti buai thei a nih avangin khap a ni. A pahnihnaa chuan chhiah pe lova sumdawnna, smuggling, thil a ni a, Black money Mizoramah nasa takin a pun phah a ni. Sorkar hriatpui loh sumdawnna atanga sum lo pung hian thil man nasa takin a ti tawh a, dan zawntute a ti buai a ni. Kuhva tawlh vang laia Mizoram chhung hmun tina in hmunte, in saksate a man a pun nasat zia kha kan hria a, tunah smuggling kuhva tawlh khap a ni tak hnu hian in hmunte pawh a lo tlawm leh ta a ni. Hei chu dik khawp mai. Hemi kuhva kher loah pawh kan hre theuh nga kheh kuam kan tih ang chi te, damdawi ang chi te pawh. Khatianga Mizorama a rawn lar hnu hianin, a hluar hnu hian kan ramah hianin a bik takin Aizawl khawpuiah te pawhin tho vahin hun hi a to chak em em mai a, khitah a ni vek tawh mai ni, zim te pawh hi. Mi pangngaite ban phakah hnuhthlak leh a lo ni mek a, chu chu kuh va chungchanga kan tawrh dan leh mipuiten khap kan hlawkpui dan chu a ni a. Hetia kan sorkar tharin an khat tak hnu hian kan hriat angin kan sawi tak ang khan Zanthima kawng ruk a rawn tawlh zeuh zeuh hian awm a, vengtu an nei a. Chutichung chuan Vairengte thleng thlengin kan Police ten an um an man a, an man ve teuh tawh a ni. Tunah hian he sorkar, kan sorkar hnua Kuhva smuggling kan man dah khawm zawng zawng hi kan sorkar hma a kawngpui zawh a, an rawn tawlh hum hum zat kha a tling lek lek tawh a ni. Mitin kan hmu a, vawi khat chu champhaia kan zin tum em? Ke sawm pahnih nei hlir smuggling kuh vapur hi sawm li vel kan tawk a ni. Pakhat in ip za thum sawm nga te, ip za li ten phur thei a ni. Chuvang in mipui te thlavang hau na atan hian mipui ten nunphung pangngai a sumdawn na kawng ah te, khawsak phung ah te an awm thei na tur in smuggling hi a za len tur a ni lo.
Kawlekha ka kan hawng minister in a ku ku va tawlh rawk chung chang a a thusawi chu ni a a tha khawp mai a ku va tawlh rawk hrim hrim bak a smuggling thil hrim hrim a hi tuna a tlangkawm na rawn nei ang khan in tawp sela he hi chu duam khawp mai kan ram a bik in mi re thei te kan re thei na ti zual tu tur a nih vang in he thil hi chu tawp thei sela a tha khawp mai mi re thei le mi hausa te inkar ti kha tu tur a ni a eng pawh ni se kan duh tawk leh phawt ang a thil tu te Zavai hnu hman dam leh vek u le.